Mũcera. Ũyũ wa mbarĩ ya mũtego. Wĩ thayũ. Ndĩ thayũ. Kuma kwĩ rĩgana. Kuma kwĩ rĩgana baba. Nyina niĩ ndĩ thayũ ĩ. Mhm. Ah, ndiũĩ nĩkĩ mwatũkĩria rũgongo rwa kwanyu. Rũgongo rũrĩa rwa amba nĩ tondũ nĩkuo ngĩikaragĩra ndĩ gũkũ bũrũri wa Amerika. Mhm. Kwa ihinda rĩrĩ reke tuge no heho kwa mũkĩria. Mhm. Na snow ti nyingĩ no eh, kanini. Ehe. No nĩ kũraikarĩka. Oh. Mhm. He, rĩu rĩ, Mm. ah, njiguaga andũ makiuga heho ĩ indo Ĩĩ. na to indo ĩkĩrĩ na nĩ ũkĩũĩ ũtonga ũrĩa mũnene mũno gĩkũyũ-inĩ nĩ wa ciana Ĩĩ. Nĩ ndakuona ũrĩa ũkĩte. Eh, ĩĩ nĩ ũtonga ũrĩa mũnene gĩkũyũ-inĩ nĩ wa ciana na rĩu koguo heho rĩ nĩ ĩkĩrĩ indo Ĩĩ. Na tondũ ĩkĩrĩ indo-rĩ, eh, bũrũri ũyũ tũkĩte naguo ũkĩrĩ o mathĩna maguo. Ĩĩ. Githĩ ndũkĩiguaga eh, gũkĩrwo hiti hũnu ĩtaga hiti hũtu ngoroku? Ĩĩ. Kũguo ndĩre- ndĩrenda kũhũpu we wĩ hiti Eh, rĩu- hũnu rĩu rĩ ndiũ kana nĩ hiti hũnu kana ĩtarĩ hũnu no ũhoro ũrĩa wama nĩ atĩrĩrĩ bũrũri-inĩ ũyũ tũkĩte rĩ nĩ ũrĩ mathĩna mũno Ĩĩ. na mehĩrĩria rĩ ah, makoragwo na mwana wa kahĩĩ ĩĩ ĩ kana mũndũ rũme tondũ rĩu bũrũri ũyũ rĩ kĩrĩa wĩkĩte rĩ nĩ wa mawatho Ĩĩ. na mĩtaratara Ĩĩ. na mĩkaana Eh, rĩu gũkũ wokire wika rĩ eragwo atĩ yethi atĩ e thingo na reke ngwĩre rĩu reke nĩ- nĩ nĩ nyendaga mũno gũtarĩria Ehe. kuma harĩa tuoka Ehe. nginya haha tũkinyĩte nĩguo Ah, tũkiuma kũrĩa mũciĩ rĩ Aha. rĩu tũraria ũhoro wa mũndũrũme Ĩĩ, nĩguo. kana nĩwe twĩtaga boy child na nĩ mũhinyĩrĩrie tondũ wa rĩrĩ Mũthuri ũyũ oima kũrĩa mũciĩ ĩ kũrĩa Njamũhũri kana o kũrĩa akiuma tondũ gũkũ nĩ icemanĩrio. Akinya gũkũ rĩ mawatho mambaga gũcenjiria harĩa harĩa JKIA harĩa airport nĩho mawatho atigaga ma Kenya akoya ma gũkũ ĩ tondũ nĩ ũrakiugire nĩ ũrenda gũka. Na rĩu mũthuri ũcio wona akinya gũkũ reke tũkiuge mũthuri ũyũ rĩ nĩ agĩtiga mũtumia na ciana na maũndũ make agĩũka ũmatho. Aakinya gũkũ-rĩ, ndagakĩmenyerete gũkorwo na mũrengeti, Nĩguo. ahaica ũrĩrĩ. Ĩĩ. Rĩu aakinya gũkũ, ambaga arokinya mweri ũyũ. Ũyũ rĩu tũrĩ, Ĩĩ. akinye. Ĩĩ. Reke akinye, reke akinye mweri wa ikũmi na ũmwe, Ndithemba hau. ndakwĩra agĩkinya January rĩ ahũrĩtwo nĩ heho mũthuri ũyũ na reke twa- reke kwanja twambe tũmũhe mĩaka-inĩ ya 50 ũguo kuma 50 60 45 Ĩĩ, mũthuri ũyũ akahũrwo nĩ heho nĩguo akamba kũmathĩra nda agĩciria heho ĩrauma nakũ Na nda. na nda Ehe. akamba gũkĩmatha Ĩĩ. agekĩra kĩndũ nda akaigua pana hena nda ĩngĩ ĩrabatara ũrenda kuga atĩa Ũrenda kuga ũrĩa Gĩkũyũ kiugaga ah, mũndũrũme nĩ wa nda igĩrĩ? mũndũrũme nĩ wa nda igĩrĩ na rĩu rĩ ndeno ya mbere ndakĩmathĩra Ĩ, nĩguo. na hũna Ĩ. kũrĩa nja mũhũri kando na gũgĩkorwo mũndũ ena mũtumia wake rĩ reke twĩte gĩciko gĩciko Ĩ. mũndũrũme nĩ ehangagia Ĩ. na nĩ ekwĩhangia Nĩguo. gũkũ ũgĩkamenya gacĩra ga kwĩhangia na tondũ ndĩroiga ũguo rĩ ta tũhe ũhoro tondũ

Gwakinya hĩndĩ ya heho-rĩ, heho ĩgũkũhũra o ta ũguo wagĩtaarĩria, na ĩgacoka ĩgagũthinĩkania tondũ wa nginya mĩthiĩre. Mbeca ũkĩrĩ nacio-ĩ, no rĩu maũndũ mangĩ maingĩ ta mau ũgũkĩgwetaga-rĩ, magakĩgĩa hinya kuone, ũngĩkinya gũkũ hĩndĩ ya riũa-rĩ, othe-rĩ, mekĩrĩte tũkuo tũrĩa wee ndũgũkĩonga. Na rĩu-rĩ, mekĩra tũkuo tũu-rĩ, ndũrendwo maro ndũkarore bũrũri ũyũ rĩ wĩ watho ndũkarore ndũkone ndũkone eh, ndũkahutie ndũkerirĩrie ndũkerirĩrie Ĩĩ. ona bũrũri ũyũ ndũĩ ndũ- ndũngĩka mũndũ ona bũrũri ũyũ no mũru mũno tondũ ona ũngĩona athakara anyokoe ĩke athakare ndũngĩmwĩra nĩ mũthaka ndũngĩmwĩra nĩ mũthaka nĩ ũkũmwĩra ũramwĩra nĩ mũthaka na njĩra ĩrĩkũ na gũkũ gũkĩrĩ kwa maũndũ maingĩ Ĩĩ. Wahota ũgũthiĩ ũkore rĩrĩ uma mũguĩmi rĩ onawe nĩ watuĩka wa kũguĩ onawe nĩ watuĩka wa kũguĩmwo rĩu gũkũ rĩ hĩ, reke ngwĩre ha gũkũ ũrenda mũndũ- kuga no ume kenya Ĩĩ. wĩ mũthuri wa mũndũ ũgĩkinya gũkũ nĩ harĩ ũrakuona ta wĩ mũtumia wake ndakwĩra mhm. ndakwĩra bũrũri ũyũ nĩ mũritũ ah, na nĩ ũkĩritũhaga mũno makĩria ah, he mũndũrũme mhm. ah, weciria atĩ ũrigicĩirio nĩ andå ona atumia kä tå kiuge atumia ona kana irä tu tondå nä ithu aingä na rä u naguo thä na å rä a å ngä å cokete å gatå mba rä nä inyuä atumia arä a må kä te gå kå na irä tu

Thĩna haha ũ- wa, wa, wa rĩu ithuĩ-rĩ, mũtumia-rĩ, reke, reke ngwĩre, mũtumia nake akiuma kũrĩa-rĩ, reke tuge nĩ arakĩonetio tũmathĩna nĩ mũthuri, nginya nĩ arahũragwo, nginya ndara, ndarakĩonaga ha kwendwo, ona ka freedom ĩrĩa ũnjĩraga absolute freedom, ndararĩ. Rĩu rĩ, na nĩ ndanakwĩra atĩrĩrĩ, gũkũ mũkaga, atumia mũkaga gũkũ mũgetha kĩndũ kĩu gĩtagwo absolute freedom. Eh. Na absolute freedom ũngĩgĩa rĩ, eh, yacenjia ĩtuĩkaga a, a, a self uh, de, destroying weapon. Eh. We nĩ wenina, nĩ wenina nayo nĩwe wĩninaga nayo tondũ rĩrĩ o- watho ũcio- watho ũcio kana wĩyathi ũcio wa kwĩyatha ũguo rĩ ndũngĩgĩa Eh. na ndũngĩrũma tondå onawe nä å rä thamiri Ĩĩ. ä rä a rä watho å rä a å gwatha ũgwathaga ũgwathaga na njoke njũrie atĩrĩrĩ atumia a gwitũ rĩ mwagaga o mũthuri ũmwe uh, mwega ũrĩ wa mũthuri mwega ũgũteithĩtie kũrera agagũthomithĩrie ciana Eh. athũkaga tondũ nĩ arĩkia kũrera reke ngwĩre Eh, na nĩ wagĩa na mbeca muthuri ũyũ ti gũthũka athũkaga tũcoke hau ndakwĩra atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ nĩ ararĩ mume freedom Nĩ ararĩ, ndararĩ ka, kanyamũ gake ona, karĩa akĩgĩa gake rĩ, nĩ gaitũ. Rĩu akinya gũkũ, anjia gũthũkũma tũbeca twake. Twanjia gũtuĩka nĩ twake, aigua ũrugarĩ, rĩu akanjia kũhana ta arakĩ, arakĩ, arakĩgĩa, arakĩambatĩria mũrera, nĩ ame, nĩ anjia kũ, kũmenya ona nĩ, ona nĩ kũ, nĩ kumagaragwo, ndaci atathiĩte agagĩthiĩ ndaci. Agacoka ĩ, ageciria no akunde kamũcuba. nä kå rä makundaga kamũcuba ndũkae kũndora ũguo atĩ tondũ ndĩ wa ngirũndi makundaga nginya kamũcuba matigaga cia ngirũndi harĩa magatiga cia mothers union harĩa Na coa. makaingĩra na coa ciothe cigatigwo harĩa makaingĩra Ĩĩ. no manakĩhoto nĩ atĩrĩrĩ andå aya othe erĩ moka rĩ Reke tuge hatirĩ ũtarĩ na ng'aragu. Nĩguo. Ĩ tondũ wa rĩrĩ, kaĩ, kaĩ okorwo mũndũrũme nda, nda, ena ng'aragu maita, ena nda igĩrĩ-rĩ, kaĩ nda ya mbere yakĩhũnio nĩ irio-rĩ, kaĩ ĩno ĩngĩ ĩkĩhũnagio nĩ kĩ? Rĩu-rĩ, ngwĩrire gũkũ-rĩ, mũndũ okaga agakũra maitho agaikia mũhu, mũhuko, ũgaikia mũhuko. Rĩu bũrũri ũyũ nĩtũgĩkoragwo tũrĩ ahatĩrĩrĩku mũno arũme,

ũranyona ũũ, ũrona o gathuri karĩa wonaga kena ngambuti Eh. ga- gathuri kau wonaga eh, eh, rĩu tũthuri tũu no tuo mũtũraga natuo inyuĩ rĩ ah, inyuĩ mũtirĩ ithuĩ mũtiendaga tuone atumia ah, mũtumia watũraga kũrĩa wa ĩ arĩa magĩtagwo atumia a kĩmbĩmbĩ Eh. no rĩu rĩ tondũ mũndũrũme nĩ wa ngai na riũa rĩ Eh. no ngai woma na reke ngwĩre mũtu- mu- mu- andũ aya andũ aya erĩ rĩ Ko- ko- ko- harĩ ona kaguoya kangĩ kanyitaga mũtumia ta rĩu niĩ ah, ta rĩu he mũthuri ũranjĩrire atĩrĩrĩ we hĩndĩ ĩrĩa okire gũkũ rĩ nĩ aikarire mĩeri ĩyo ĩtandatũ atarĩ ona kĩndũ kĩngĩmũgagũra ng'ara nda ya kerĩ mũthuri ũcio nĩ atecekire mũno no na agĩcokire akĩmenya ũrĩa akĩhangirie Ĩĩ. no mũtumia rĩ mũtumia ũre- ũmenye mũtumia ndombĩtwo ta mũthuri Ĩĩ. mũtumia ũhe kaũndũ egũikara ekinye Ehe. twĩragwo na wakinya kũrĩa wĩkinye Ĩĩ. agagĩkinya na agagĩthiĩ na mbere na agakorwo ena, ena gweterera gũgũikaikara Ĩĩ. no mũthuri reke tuge ũ- gũtuĩkaga atĩrĩrĩ mũthuri sex nĩ need Ĩĩ. nĩ need Ĩĩ. eh, to pressure Ehe. it's a need rä u rä å ngä kiuga nä ibataro rä ibataro ndå ä nä å ndå o wothe å rä a må ndå abataraga Ĩĩ. nä getha ahote gwä kinyanä ria Ĩĩ. aitha arä kä må tå rä re kana kä må ikarä re Ĩĩ. na rĩu ũngiuma mũndũ ũcio kamweke kau rĩ Kaibataro rĩu. ĩ kaibataro rĩu rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ arĩaga rĩ Ĩĩ. agĩaga na ũkĩa kana agakĩgĩa na thĩna wa meci wa meciria wa meciria nĩ koguo ũrenda kuga atĩrĩ na njĩra ĩngĩ Atĩ o hamwe na maũndũ marĩa arũme mareka gũkũ na magathiĩ na mbere kũgacĩra-rĩ, Ĩĩ. eh, hena kaũndũ kau ah, ũrathiĩ kũgweta hau, Hena wagi. hena wagi Ĩĩ, na ũhinyĩrĩrĩku. na ũhinyĩrĩrĩku na ũhinyĩrĩrĩku ũcio-rĩ ũkaga gũtũma makinyanĩre Ĩĩ. rĩu andũ aya matũraga mathimbĩ Ĩĩ. mathimbĩte-ĩ Ĩĩ. tondũ ah, githĩ ndwakĩona hena thĩna Hena thĩna. Ah, tũkiuge atĩa rĩu-rĩ ah, ndiũĩ kana tũrĩkiugaga ta wa kagogo ĩ ũrĩa wagĩteng'eragĩria mũtumia ũrĩa warĩ ihu akaiga atĩrĩrĩ ĩ, mũturi ũgũtura wĩhĩkahĩkei mũkaguo ndagaciarithio nĩ iri nĩ irimũ nĩ irimũ na warũme arĩa mwĩ kenya rĩ mwĩmenyerere gũkũ nĩ mũrĩ igua rĩrĩ kwĩ mũndũ waiga nĩ rĩake Nĩ rĩa njĩmbĩrĩ? Ĩĩ. Na okorwo ti rĩa njĩmbĩrĩ-rĩ, ũigua iga nĩ rĩa Ngai. Iga nĩ rĩa Ngai. Githĩ ndũkĩiguaga o na kũrĩ andũ meĩtaga a ngũiya mbarĩ ya Ngai? Ĩni. Ndũgũkĩonga. Kaĩ maki- kaĩ makiumaga kũ? O Rĩu-rĩ, ũguo, o ũguo. mm, tabarĩra Ĩĩ. ĩno-rĩ, reke Ĩhĩ. tũgatwarithie na hau hangĩ, tondũ ndaigua tũta- ta tũtanatiriha. Ndĩngĩtirihĩka, Ĩĩ. no tabarĩra nĩ maganjo, Ĩĩ. kũrĩa twaimire tũgĩtiga, Ĩĩ. na tũgĩũka maganjo maya. Na nĩtwetereire tũgakora kũrĩa, o na okorwo no nyanya tũgatua ya iganjo. Ndĩkĩragwo ĩhenagia kũhenia. Nĩ thayũ. Nĩ thayũ.